Reit, yy, perfformiad reit dda yy ar y cyfan, Fish, um, good win doedd? Oedd, first half, o'n i'n frustrated ac nes i adael uh, hogio wybod half time a just oedd game plan heddiw i drio chwarae drwy'r thirds a nath ni'n mynd yna. Oedden ni'n rhy uniongyrchol um, ac oedd o just alawio nhw eista fewn fel pimp. Oedd o just ddim yn gweithio ni, so oedd o'n just yn deith, fel dwi'n deith yr ogio, dos o'ch allan expression, os ydych chi'n ei mistake, that's on me. So os ydych chi'n gweithio'n galed i gael yn ôl, dwi'n mynd meindio, so A chi'n gweld y gwaniaeth second half. Pan ni'n dechrau chwarae, symud y bel o gwmpas, e, oedden ni'n ffantastig. A dwi'n mae Raifri Menson i Osian, e, Elis, oedd o'n unbelievable heddiw. E, Gwneud cwpl injuries yn ganol cae yna. A dwi wedi bod, mae wedi bod yn bach frustrating achos mae wedi bod yn anodd i Osh gael minutes yna. Um, ond oedd o'n yn ebyn Barry fa yma, a nath o'n newid y gêm. A second half heddiw o'n y mor mor unbelievable. So, credit iddo fo, chwarae teg. Ac yym hefo Wsion 'lly a be' ti 'di ddeud wrth rogia hanner amsar 'de, dewter ar y ar y bêl, m- ma' hwnna'n key i ni dydi'r ffordd ti isio ch- yy rogia chwara'. Yndi, hundred percent, dwi me'wl na dyna sy'n siwtio ni ora', ma' gynna ni hogia sy'n gallu chwara' ag d'ch'od gallu gwatsio rôl y bêl so dy- dy- dydi'r long ball 'ma dwi'm yn me'wl bod o'n siwtio ni ar y dega mae angan orach ond ond dim trw'r adag a d- oedden ni j- mond hynna o'dd gynna ni first half o'n i'n teimlo so yym much move for improvement second half a na

A o'na atmosffer da um, heddiw. Ti'n meddwl bod hynna oherwydd o'na, o'na dipyn ar y gem heddiw? Yr unig gem yn y lig, gyda gwir, lle oedd yn feddwl rhywbeth doedd? Ia, yeah, ac oh, dwi, dwi o hyd yn deud o'n Team Talk ddi'r ogian ein pre-match presentation ni, di mae rhaid chi iwsio'r crowd, ia. Ac o'ch ti'n gweld first half, oedden ni'n fflat, o'na neb yn deud y byd ar y cae, ac wedyn mae'r crowd yn fflat. A ma' raid chdi roi rwbath iddyn nhw iddi. T'od dwi'n ffan yn hyn, ti'n ffan, ti'n gor'o' roi rwbath i'r crowd a o'n i'n teimlo second half pan oedden ni'n neud yna oedden ni mwy aggressive yn press ni a chdi'n gweld y gwanieth oedd y crowd wedyn yn jirio ni on a ma'n neud massive o wanieth i ni. Ac um, Louis Lloyd, joint top scorer y lig. Dwi'n cofio chdi fi'n siarad dechrau tymor dwi'n meddwl pan oedden ni'n siarad efo Louis i extendio i amser efo ni ac oedd o wedi sôn adeg yna 'sa fo'n licio bod yn top scorer. Dwi deu gwir yndw? Wyt tad, dwi'n cofio'r conversation yn iawn a tod, dwi, dwi'n made up i wy, um, achos mae'n heiddi fo, tod, mae'r ma, ma ability gen wy oed yn unbelievable a tod, da ni, da ni lwcus iawn i gael fo yma. Um, a wedyn, ia, mae, mae llawn heiddi'r golden boots na, a wedyn gobeithio mae'n gwneud yn bach mwy iddo fo, dweud y bol. A nes di anelu gyna am yr injury sgynna ni'n ganol cae bach chi, ond ti'n yn amlwg dyna pam gynna ni garfan de. Wyt ti'n hapus efo'r garfan a sut maen nhw wedi Os ti isio, dwi, dwi, dwi'n teimlo bod nhw, bod ni wedi gwella lot ers Dolig o rhan y y perfformiadau ni, sut dan ni'n chwarae. Sut wyt ti'n teimlo mae'r garfan wedi dod ymlaen 'lly? Yndi, rili da, tw'd nathon ni gael couple o warm players i fewn a ma' nhw wedi setlo. Yym ma' ma' yy Josh Lock yn anffodus efo'i appendix, tw'd oedd o'n fflio i ni, sgorio, assistio ac yn jyst yn playmaker yn y ganol cae, so ar y degau ti'n teimlo bod chdi wedi colli fo, yym gobeithio allan ni gael o'n ôl i'r play-offs o fan'na. Gobeithio hefyd fydden ni'n cael pawb wedyn yn dod nôl um, erbyn wrth nesaf ag yn ffit a rhoi gyr yn ben i fi. Ac yn ola de, just ar yr injuries chi, um, be di'r diweddara fo Paolo, Sam a Danny? So mae ma, ma Sam yn ei awn, mae o'n mwy o precaution o di bwcio holiday, fixture yn cael ei newid, so mae'n lladd fo, so fydd o'n off yn definite. Um, Paolo, mwy o precaution, um, oedden ni'n gwybod, oedden ni'n teimlo bod gynnau ni ddigon i, i wneud heddiw heb Paolo, felly So fydd o yn contention odds nesa a rhywun peth efo Danny Gossett. Uh, Danny jyst ti teimlo rhywbeth yn ei caff. Um, so dim bach o gwarchod nôl yma mwy na byd arall. A dwi'n clywed cyn gorffan bod chdi'n mynd allan yna. Ti'n oce gyd yn allan? Wel, dwi wedi cael pas achos mae'r ffiw o'r uh, carwyn bach a pob mac yn ei wneud o'n tit peint a i fod ffair, dwi'n me mor made up i'r players ac yr effort maen nhw'n rhoi fewn drwy'r season Uh, dwi wedi dweud bod fi'n mynd i gael rownd gyntaf. Sorry, dwi wedi cywiro gyn un arall i chdi fyd. Um, reit, sa, sa rwy'n wedi cynnig i chdi fod yn pedweru diwedd y tymor yma, um, pan fyddwn ni ar ôl Ewrop, chi, sa chdi wedi cymryd o? O, oh, 100%.
Mae'r ma wig yn un anodd, um, a mae ma just cael yn y top 6 na'n anodd. A nath ni wneud hynny, a gorffen yn bedwerydd, a wedyn, oedden ni'n gorffen yn bum med season dwytha, so i fynd un yn well, mae'n dangos y direction da ni'n trio mynd fel cwb. Um, a wedyn, ia, yeah, gatho ni unbelievable experience of Europe blwyddyn dwytha, mae di jyst rhoi y tas na i ni. So, ia, yeah, mae yna lot o bethau da yn digwydd yn y cefndir, dwi'n teimlo fyd efo'r cae a falle, a mae'r ma, ma, ma clwb yn definite mynd yn y direction iawn, so na, mwy na hapus efo uh, position da ni wedi gorffen. Yes, diolch chi.
Diolch, Bob.